Salowmaleýkim. Hä? E, Geldiňmi? Gelin gowy aýdy. Içindäkiler düşürdi, çaltrak geldi, men alyp gitdim. Men wejera boldum. Ta- Çalt bol, tiz bol diýýän. Sen boluň-da kim boldy? Indi elli gurulmaly, gurrumsoň. Nätseň şeýt, köpeý ogly. Hakyň eli tanamaz ýaly öl, çaltrak, onsoň seni etjegim bardyr. Kim bolaýyn men saňa?
Hakydan, hä, seni urgundan, hatda ejegem tanamaz seni. Ejeň ursun, ejeň keňirden men şuny sap beren. Entek bir öýe baryň, öý, öýde gürleşerin men siz bilen.

Bagşylyja taýak nirde bolsada gara gijeniňki. Näçe çalynsa çalan welin, gijerip duran gözlerim gara gijeniňki.
Aý kaka nädýäňaý bar ýerini ýag etdiňaý. Meret etdiň, zäher etdiň, ejesi ýokmadyk gultur başyny. Meni gepletme, gepletme, gepletseň ilki malataňy.
Garagyjy? O tüki seni jylar wak tersine çöwürip taşlaydı mı? Awa, men gara gicen men. Men ak gicen däl, gara gicen. Görmedikler görsünler, eşitmedikler eşitsinler. Men gara gicen. Baryň, buşlaň, aýdyň, zar ediň. Men gara gicen. Waý, daş ederdin.
Senem jan, men öldürmeli, senem. Bilýän men nätmeli. Men bar zallarym daşdan doldurmaly bar. Äkidip baryp ol deň datmaly. Ýa-da üstünde net ýa guýmaly duran ýerine otlap goýbermeli. Wah, ýer sen şu ine ýagşy geçjek bolmaň nämä gerek diýsene. Sen ýagşymy? Wah, ejider bolsaň senem jan. Biziň Akýaýly obamyzyň gyzlarynyň biri Gökýaýly oglan bilen söýüşipdir. Özlerem Leýli-Mejnun bolupdyr. Alansoň oň garyndaşlarynyň biri maňa, Sen bir gedenli adam, aýlanyp barmaýan ýeriň ýok. Şol Mejnun ýigidiň aňyrsy kim? Şol agzy bir arasdamy? Bilip ber, synap ber diýip menem haýyşt etdi-de. Senem jan, ony tanaýaň. Galkan diýýändir bilen. Ol şu 60-njy ýyllar şol obada bir azajyk başlyk bolup işleýändir. Eşdendiňle, ol sen ýaly galkan etrapda, welaýatda bolgusyzja emellerde-de başlyk bolup, ýolbaşçy bolup işledi. Kepiň tümmek ýeri tä öňki hökümet ýykylýança ony öýüne maşyn gatnatdy. Aý kijijigem bolsa emeldarda başlyk başlyk bolýardy. Wiý, galkan tentekdir ol. Ogly özünden beter tentek. Ýöne mert bolup boýnuňa almaly. Şu iş diýip bara gije-gündiz ylgap ýören gül ýaly ýigit eken. Waý-eý, toba daş etsin, tenteňem gül ýarsy bormy? Bolýar eken.
Ynam aýyp bolýar eken. Çygar galmyş. Ýaňky gara ýagdan içimize gidäpdir öýdýän. Bir hili ýüregim bulanjak bolýar. Kaka, maşyna bir gaýtarana bol. Merezdämi gurrumsak ejeň gursun, ejeň şo boljak bolup baha näme gaçanykdyr. Eşitip bolsaň, Senemjan, ýaňky Gökdäli ýigidi mülküme eltdim. Synama da bir zat bilen, hä? Gözüm körkem boljak ýigitde. Eşder bolsaň, menem jan, şu iki sagadyň içinde ýaňky men ýerim sürüp berdi. Muň helim edip keşläp, asyl iki bermeli edip goýaýýaň. Eden işi ugurda bolup barýa. Ümer ýaly ýigit dogryny aýtmaly. Ynha men sunda synaga başlap, pul bermekçi boldum. Alanok köpi. Alanok. Puldan ýüz dönderenim gördüm, how. Petde-petde. Hep dädeje şakyrdap duran Enwer ýiti pullar how, alanok. Ana tentek diýärimin sebäbi şol. Indem bir oýnuma bak diýdim. Getirdim çüýşe çüýşe aragy. Garba bally, garba bally. Menem näme körekeniň agyny suwardaýyn diýip daňky çüýşä bokurdagymdan urdum. A o bolsa elini terse tutup goýberdi. Biler bolsaňyz, başladym üçünji synagy. Ahyr düşendir Garagijeniň gapanyna. Garagijeniň gapanyny sypanmamy? Oh, ho, wah, wah, biziň obamyzyň gyzlarynyň birine bagty ýatandyr diýip, şu gynanyp aglajak bolup durdum, welin birden ýaňky depämden bir çelek gara ýag guýlandyr. Ana şondan soň hakyky şar gara gijen boldum galaýdym. Inede görüp durşuňyz. Alan tagalkasyny. Zyýan ýok, magşuklar serpaýyny ýetir. Ýok, senem jan, ol ýigit galat serpaý ýapjak ýigit däl. Ine bir künden planyň gyzyny, plany Alyp gaçypdyr diýip eşiderdim. Agzyňdan haýra çöwer.
Wah-eý, sen o ýigit tanaňok. Ýöne boýun almaly. Ýigit bar-a, edil ýuwan hiçegi ýaly. Gara dagyň arslany ýaly. Beýle ýigitler gaty seýrek gabat gelýändir. Senem jan, ile ýaşulyk etjek bolup, ine düşüp ýören günüm şu.